Are you fluent? Aye, i pakeke ake au i te reo Māori. Aye. Yeah. Oh. Aye. He fluent-ish a Sani Ngātai. Wow, ko te reo Māori toku reo tuatahi. Uh, ki oku nei whakaaro, kao. I tēnei wā, I guess, Etahi ka ki he fluent ahau. Kua rongo rānei koe i tērā āhuatanga i ngā horopaki reo? Nā te mea i pakeke ake au i te reo nei, haere au ki te kura kaupapa kōhanga reo, tara, tara, tara. Ētahi wā, i, i tino rongo au, i te horokuku ki te kōrero i te reo Māori, nā te mea ka pōhehe te motu, o ka pōhehe te tangata, Oh, i haere koe ki te kura kaupapa nō reira, me mōhio koe i tōna tikanga ki te reo, ki ngā tikanga o te reo. Engari, he raiti mea e pera ana i ngā wā katoa. Ki ngā kura reo, ētehi wā ki ngā poukai, ki ngā wāhi kei reira o mātou mātanga reo. I haere au ki te kōhanga reo, kāore au i haere ki te kura kaupapa engari i uru au ki roto i tētahi kura. Auraki, ā, ki te karaehe reo rumaki. I just think because I've been learning te reo for so long and I meet um, second language learners who have only learned it for this much, I compare myself and I think, why am I not as good as you are? He aha pea te take ka pērā rawa tō tātou whakawā i a tātou anō? You're going to get me in trouble. I puta mai tētahi kōrero e mea ana, ki te kore koe e kōrero Māori ehara koe i te Māori. I tīkina tērā kōrero i roto i tētahi pukapuka nā Apirana Ngata i tuhi. I te putanga mai o tērā kōrero ki te marea, ko te whakaaro i roto i te marea, ok, well, Mēnā i pērā te kōrero a Apirana, he tika. Kua haere au ki te wherewhera i tērā pukapuka kāre i te pērā rawa te wairua o te kōrero. Ko te kōrero a Apirana, i te kite atu ia i te hurihanga o te reo e whakamahia ana e ngā taiohi o tērā wā, Kua tīmata te karawhiua o te reo Pākehā, nō reira i puta i a ia te whakaaro, mēnā ka huri te reo ki te reo Pākehā, āe rānei, ka taea te kī he Māori tērā tangata. Kāri ia mō te tohutohu atu i te, i te maria, i te pātai noa iho. Kua kite rānei koe i tētahi rongoā ki tērā āhuatanga? Ā, kia pono ahau, I reira ahau, ko hau tētahi kaha hakawā ana i te tika o te reo. Ka haere nei te wā, nā te ruku pea ōku ki roto ki ngā mahi kaiako, ka kite au i te hapa nui o tērā mahi, i te, i te haukoti nui o tērā mahi. Kua tae pea ētahi ki te taumata he tika rawa. Pērā rawa te tika, kāore te tangata i te hiahia haka puta i te reo. Nā, ko te reo pai ki au, ko te reo ka puta i te māngai o te tangata. Pai ake tērā reo, tēnā i te reo tika, engari kei te puku e noho ana. He wero rānei ki te hunga i pakeke mai ki te reo? Āe, ko taku wero ki te hunga i pakeke ake i te reo Māori, kaua tatau e huri tuarā. ki tō tātou reo, ki tō tātou ahurea i pakeke ake ai tātou. He nui ngā hekenga werawera i oti i tēnā, i tēnā, i tēnā, i pai ai tā tātou whai i te reo. Nō reira, kei wareware tērā, koirā pea taku, taku tino wero. Ka mutu, ehara i te mea i I tino kounga ō rātou reo i te wā i a rātou. Nē? Engari, whāia te reo, kaua, ā, ehara i te mea e whāia ana koe i te reo mōu ake, engari e whāia ana koe i te reo hei oranga mō ngā tamariki, kei te āhua roa tēnei whakautu hou anō. Kaua e tatari kia whānau tamariki koe, kia hoki ai koe ki tō reo. Me aro ki tō reo ināianei.